Maitei rory, mba'éichapa. Jajesarekomíta hína ñane rembiaporã ko ára peguáre. Ñepyrũrãite ñamaña tapeteĩ ta'ãngamyrỹire jahesag̃illo hag̃ua mba'épa he'ise ñandéve. Primeramente, entonces, antes de hacer la oral actividad del día, vamos a ver un video a través de YouTube para después continuar con la lección. Upéi jaháta opaichárõ peteĩ moñe'ẽrãme. Ñamoñe'ẽrõ, he'i péicha, yvyramáta. Peteĩ ára ndajeyvyramáta neporãmbajepéva opurahéi yvytúicha, opa mitã ha ava ohasa oijypy rupi, vopiru yvyra. Ha'e ndoipotái avavére mba'e vai, anga katuete ome'ẽ maymavévape yva aju ha kuarahy'ã. Heta ára ohasa rire, mba'yru guatágui oguejy heta tapicha oipytĩva yvyra ha ha'e katu ndoikuaái mba'épa ojapóta ha moõpa okañýta umi tapicha resa renondégui. Opa ava ohasáva ijypy rupi ojerure ñepytyvõ ha avavete nohendúi chupe. Yvyramáta katu osapukái ha ava ha áchape, Anivéna che kytĩ, anivéna che juka. haseterei niko chéve. Opaichaháguinte ohasakuévo chasapy'a peteĩ mitã, peteĩ mitãpe. Mba'e ojapóva umi yvyrajukaha ha oporandu chupekuéra. Mba'ére piko peikytĩko yvyramáta? Tapichakuéra ndoikuaái mba'épa ombohováita chupe, ha peteĩva he'i, Iporãite pene porandu rejapóva, che ndaikuaái. Ha ombohóva, eporandúna che urúpe, Pe mitã ndoikuaái mba'eichaitépa oipytyvõta pe yvyra mátape? Ha imandu'ápe he'íva manterei chupe isy, Ejerure Tupã Tỹme térã Tupãme pe mba'e nde reikotevẽva. Ha upéicha ojapo. Ojerurepa rire yvytu ha akã oĩ pe ju. ko'ã mandádo ha tapichakuéra noipytyĩvéi pe yvyra máta. Néi. Ha py'aguy cheñorekotei oñe'ẽrã he'íva yvyra máta. Habla entonces de una planta de árbol. No dice que el árbol es la planta, el árbol está para brindar de sombra, de, de brindar frutas a todos los transeúntes, y sin embargo, esas personas le quieren dañar, le echan, cortan los árboles.

Néi, ejapo tembiaporã guasu. Emongora ñe'ẽ he'ise ha moñe'ẽrãme eipuru háicha. Eikatu eipuru ñe'ẽ rýru. Rose aclara el significado de estas palabras de acuerdo al contexto, verá, también podés utilizar diccionario. Mba'épa he'ise, verá, de acuerdo al contexto. Ypy he'ise. Ypy he'ise. Ke kere desir ypy en el texto? Ñepyrũmby, yvy, ijykére, ypypuku, yvyku, bueno. De acuerdo el contexto entonces vamos a buscar ypy dónde está y qué significa entonces. Allí va. Ijypy rupi dice, ¿verdad? Entonces sería cerca. Upéicharõ ha'éta ape ijykére. Katuete he'ise, katuete he'ise, akõite araka'eve nome'ẽiva añete, akõite sería entonces aka, katuete he'ise akõite siempre. Mba'yruguatágui he'ise, Mba'yrúva David he'ise ygarataágui, bárko, mba'yrumýi, vehíkulos de traspórte, karrétagui, o mba'yruvégui, ha'eva'erã mba'yrumýigui, he'i. Upéi he'i, Sapy'a he'ise, Akóinte araka'eve, oimo'ãihágui. Entonce, sapy'a, ou sapy'a oimo'ãihágui sería entonce en ese caso. Upéi he'i, pya'e. Heẽ, pya'e. Jahekáta guecho sapy'a mba'épa he'ise ajéva. Sapy'a moñe'ẽrã. Upeichaháguinte he'i, ajahekáta ápe moõpa oĩ sapy'a ha ñamyesakã. Noĩ ijaha anive hese upéicharõ. Upéi he'i, Urupe he'ise, mburuvicha, myakãhára, sãmbyhyhára, motenondehára. Péva ha'e hína, upéicharamo, mburuvicha, ijepe, sujéto. Noĩ. Upe jareko hína ñomyesakã ha jeva Tero kuéra. Mba'épa ha'e Tero, que es, guarani, pe Tero, España ñe'ẽme he'ise sustantivo, Tero ha'e sustantivo, ha'e ñe'ẽ ombohérava ava mymba ka'avo térã mba'e, tembiacharã, hanai, jagua, tajy, apyka. Entonces sustantivos son los que nombra a personas, animales, plantas o cosas. Upéi oñemohenda hína ikuandu rupi, se klasifika según su fonética, según su sonido, entonces los sustantivos. Jareko tero jurugua, que son los sustantivos orales, ajépa apyka, óga, suena solamente por la boca, tero tigua ha umi tero orekóva pya'e tĩguái, tera pundie tĩgua ipypevérõ. Es son entonces los sustantivos nasales aquellos que tiengan al menos una consonante nasal o una Vocal nasal dentro de su estructura. Ya. Mymba oreko ápe mbe. Ha akã oreko ã. Entonces son nasales. Avei katu jaipuru iji ysaja rupi según su forma. Ajepa. Jareko upéicha ysaja teĩ, uniforme, ysaja kói, biforme, tiene dos formas de uso, ysajapy triforme, ysaja ryndy cuatriforme. Tuichaiteĩ solamente se usa de una sola forma, jagua, kuatia, yvoty, por ejemplo. Tuichajakõi se usa de dos formas, por ejemplo, túva, ru, tyke'ýra, yryke'y, reindýra, reindy. Péro tuichajapy se utiliza de tres formas, ajépa, ikatu hína jepuru tova, rova, hova, ikatu ja'e hína terembireko, hembireko, rembireko, ajépa. Tajýira, no. Ikatu tãi, rãi, hãi. Son sustantivos triformes. Avei jareko cuatriforme, también está el cuatriforme en guaraní. Por ejemplo, hína to'o. To'o, ro'o, ho'o, so'o. Se utiliza de cuatro formas. Néi. Upéi jaheka oguesarõ, eheka ha eguenohẽ po tero tĩgua ha po tero ijurugua oñe'ẽrape. Entonces del texto vamos a sacar cinco sustantivos orales y cinco nasales. Ha ipehaitépe ehai po ñe'ẽjoju reipuruha pe tero remyguenohẽ va'ekue. Esos sustantivos que hemos sacado previamente entonces vamos a utilizar acá en oración. Néi. Entonces peve ñane.